कोरहिबा खाली खाइ पर रहतै हमरा मतार बाप के आँख में छले टप्पर बान्हल ताहि दुआरे हम सब बियाह करा देलकै कि कहै छली अगर बियाह से पहिले बड़ मैट्रिक पास है हमरा तो बुझाया कोरहिबा एक क्लास में चार बेर फेल भेल होतै पास होतै ओ कोरहिबा कहाँ करतै हमरा तो सफे कहैबे ने करतै अरे वाह कन्ना फन फन आइ छै

ओ लगल हमरा जे मार झाड़ू से झाड़ू मुंह पर तोड़ देबो हमरा पित लहरैली त देखी ना भौजी के केना फैला देले है घर अंगना के ये का जाय लू बकरी भूख जाय जाओ चौरी में आइए भौजी एते रौदा में हम जइया हम कुछ नहीं सुना चाहे छी बुझली नहीं अहाँ के जो रोज रोज के नाटन के कथी है ने घर के कतन काम कर छी ने चौरी में जाय छी देखू त घर द्वार में कते लागल है आये भौजी माई बाबू नहीं था हमरा हैप्पी छी अहाँ तो उहे बात सब बज बज के जीत जाय छी हम कुछो नहीं बेर बुझब अहाँ चुपचाप जाओ खेत ल हम अभी नहीं जाए बाद में जाए अहाँ के तभी ता जाय पड़त देखो छी हम के रोकले पकड़ ले हसुआ हमू देखे छी आप केना भेज दै छी हमरा हे निकलू चुपचाप मारे के बता मारू हम नहीं जाए अभी ता बहुत रौद है नहीं जबै नहीं। देखै छियै के अहाँ के घर में घुसाल हेब अहाँ अगर अखन नहीं गेली खेत लता के तो हम एहि घर में नहीं रह देब जाओ नहीं आई बा के घर में लेकिन हम नहीं जाइब अभी तक जाओ जब भी तभी खाली कामे और हबित रही छै ना कर देबे ओ लागी बोलते एक काम कर छी चलिए जाई छी कल ओते रेक बात करू देखो तो देखो तो

आरी छाँटी छियै तुहे देखी चारी छाँटी छी जे कि भैया आरी पर माटी रख रख के रख रख के गिरा दे तुहे कथी छियै आई हो तू झूठ बाजी छौ देखो तो सीधा सीधा तू आ रही हो इमे से तमी छौ देखो ता ये सब ये तू कैसे गया हमरा घर के बीच में बोले वाला आरी छाँटी छियै हम देख बेटी देखी छी तू आई हो एना बाजी छौ ए गांव के नहीं छी हम जाई छियो कह दिए रुका हे जो ना कह दिया ही ये तो हम तोरे सब को तो ना कहबी कदिन जाइ छी कह देबै बेसी देखाइ ओकरा झगड़ा लगाबैमे कते छै रुका जो जो कह दिया ये ये सब है गांव के फुसिल फुसिल कह कह के झगड़ा लगाए वाला हमरा दुनू भाई के बीच में झगड़ा लगा दैया जो जो कह दिया ये है हम नहीं जबौ हमरा अपने बड़ काम धंधा है ए, पानि पड़ती तो काम होते बगैर पानि के काम न होते

तो हमरा कल कला सुनबे छी कि ओकरा ले जाके कहबे कनिका सार के हम देखे छी देखे छी एक दिन अड़ देबे हम कोनो बाप नाती बचाब दिया दी जल्दी याद है जकर रहते अहाँ बुते कुछो हुआ वाला ना हब यही ना घर में हाथ पर हाथ धके बैठल रहू अब भने लोग सब आग दूर पूरा छटने फिरी है देवा ओहन बात केला बहे छी कुछो न होते हम तो एहन कह देबे जे सार साथ कंधान में ना ओकरा कुछो भेल तेहन कह देबे हम एहि लागी छोड़ दे छी कि हमर भाई हेते दुआरे लोग की कहते कि छोट भाई के केना विवाद करी है बराबर झगड़ा लड़ाई करी है ये अहाँ कहै छी छोट भाई छोट भाई लेकिन एको बाजी ऊ कलुआ सोची हेबा जे हमर बड़का भैया के ना हम आर दूर छोटे छियै आखिर तऽ दुनू के तऽ बराबरे फाट भेल है हम बुझली बराबरे फाट भेल है हम एहि लागी ने कुछो कहै छी कि गाँव में लोग हमरा बुझे है समझी है कि किनका पढ़ल लिखल है छोट भाई पर जब कुछो करबे तो हमरे लोग गलती ठहरा देती ते दुआरे लेकिन सारी बसल है दुनू प्राणी त यहाँ नहीं कहबे त नहीं कहबे हम त जाय छियै आ मौगी के नहीं पूरा धरती के माटी मेनू उखाड़ आदमी देतै, झगड़ा नहीं के कहबै। ओकर परिवार के नहीं से नहीं जाने छिए केहना रहे त अपना घर में रहते हमरा लगी नहीं ओकर कहियो के लिए आर दूर छाटा कहियो कुछ एकटा तोड़बा के लिए ओकरा खेत पथार में झगड़ा लड़ाई करे में आगे बढ़िया लगैया बढ़िया त नहीं लगे लेकिन उ सब उहे चाहबे करे जे झगड़ा रहे होई झगड़ा लड़ाई करके कहबे करबी तो स्थिर से कहबै आहा के बात हम सुनब तो सुनते रहब रहो हाथ में चूड़ी पहन के घर में बैठल रहू अहाँ। देखी देखी ए हम कह दै छिए झगड़ा लड़ाई नहीं करब तो स्थिर से कहियो का सारी एहन मौगी है आ उ एहन है कि स्थिरो से कह दे लपक लेते एना करै छी जाइ छी किनका चौरिये दिसन देखै छी खेत में की केना है याय याय रसीली के हाय कनी हमर आओ त जा ये मरियो ना कनी हमरा अंगना में यहाँ के लाई अइली है आहा अंगना में कोनो शौक से नहीं आइली है, मजबूरी आई आबो के मजबूर भ गेल कैला अइली है ओए बेर झगड़ा भेल त कथि कहलियै यहाँ अंगना में थुक्का धरा नहीं भेल आ उहे थुक चाटा चल अइली है थूक हम चाटी छी कि तू ए हम कोनो गत्तर में नहीं भेले जे आए छोट वाला की साइकिल पठा देले छै लोलहा बोला के अपना साय के करकवा नहीं कह होया हम कैला कहू से ओना जे यार धुर छोटे है देख लिया एक दिन में तीजा लगा के धरे ओ दोनों परानी के कथि नतीजा लगा देबे आ जे छटला नहीं तकरा लकला फरिया ले तभी त अभी त हमरा लकला बजा पहले नहीं आवे तोरा शिकाल चढ़ाल होती ना हां क छट थई तोरा घर में कभी अइली होगा हुलकी मारे लागी से हमरा आर धुल पर जाते हट पर दम तो सब झगड़ा लड़ाई करके भीसा ए त या भी त कोन साई के घर खार भेल छै आई बेसी साई साई नहीं करा चुपचाप घर वाला के समझा दो हो जे हमर आर धुल न छड़ता है ना तो हम चार कोई के पंचायती में बैठा कर लुलुल बानर कर लो तो फिर कहिया हमरा जाओ जाओ पंचायती बैठवा के बात है हमरा अंगना में पंचायती बैठा लाओ कोन कोन बपहिया अब यहाँ पंचायती कला मार बार ने झाड़ू सने ठेठा जाई तब सबके कहा तुम झाड़ू से ठेठा भैया तोरा के ठेठा तो से हां त जो ना जो ना संपत्ति हराय के तू ही धनिक भ जाइए वही लगा गुजारा चल तो दिन पाए बहु के तू चाहर अपने हां हां तोय तो वो लोला बोला पकड़ाई लो पाई के तना तते उजर झर करता साय हो आ हमरा ला गुमान देखबै अब छी आय

धक्का मारे जी हम हां त कह दी धक्का धक्का धक्का जाने जे धक्का एकरा कहे जाय एकरा कहे जे धक्का धक्का मारे जी हम अरे त मन में की हो देखबी तो हां देखबो कतने गायबू मुंह संभाल के बोला ए मुंह संभाल के बोली छी सब त बमाय बेईमानी कहे ना छोड़ जान के रे रे कथी बेईमानी करी छी तोहार कथी बेईमान बेईमान त तू छे तोहर परिवार हो हम न छी बेईमान

तो पागल छी हॉस्पिटल कथि करऽ जाइ छी आइ जब एते देर बर्दाश्त करबे कइल जे तखन का देर आरो करू ओकरा सबके मन आइ बढ़ि गेल जाउ पुलिस स्टेशन में आ कंप्लेंट लिखैयौ ग ये ठीक है हम जाइ छी आइ हाँ एना में आइ एकर कपार फड़लक अइ, अपना भाई के बिहान दोसर के फड़ते परसू तेसर के फड़ते उ सब खुनिया बनि जेतै एहने में आइए बेसी कपार फूट गेल ही ये। मार लिए कोदारी से हो भगवान ये कोदारी से मार के कौन जरूरी मारबे ना जेहने से रहली खेत में कहता उल्टे रहली छठ तक कहली त कहछ कि देखबो बेईमानी कर लेला ई कर लेला लाग गेली पीत पर गई माय गई पूरा गांव में हल्ला भ गेल है जस करो अपना भाई के कपार फोड़ देल कैया आ मारते के खर्चा पानी लागत देवी कत से ढुआ दे छिए ये हम कहाँ दुनिया दे जी खर्चा एक रुपया ना देबी हम जे करे के कह लेते सार सब ये

ए तोरा अब खुली कैसा हो यार का मारली है यौ सर जानबूझ के एकरा नहीं मारले है दुनू भाई में हल्का झगड़ा भ गेले वही में धोखा से लाग गेले या नहीं सर सारा सर झूठ बाजी ई सब कोदारी से मारने हमरा घर वाला के आ यदि जे गलतीये से चोट लग गेल होतै त कहां आले एको बेर देखा लगी आई आई जगह बात कटा कटौनी नहीं करो चलो थाना में यौ सर या गोर लगै छी ई घर परिवार के बात है कैला खाना पौधारी छोड़ू ना करे छी सर लोग जमती त कथी कहते हैं? यही हम सब जे दवाई बीरो के खर्चा पर जाते से दे देबे कि ना हम सब नहीं छोड़बै ना सब नहीं जाए छोड़ू। दवाई बीरो के खर्चा ये रसीली कनिया कैला ई पुलिस केस के क देले से कहू त अपना घर के बात छली भैंसुर के जे जेल में धरबी त की कहत समाज अहाँ जे देउर के मारलिए कपार फोड़ के तो लोग के नहीं कुछ कह लगा समाज नहीं कुछ कह लगा ये तो अपना नैती में कुछ भ जाए तो कौन जरूरी छै हम नहीं जान छी ला जाओ बेसी जरूरी पड़ते नहीं तो एकरा ला जाओ अरे सर चल सर जाही पड़तै घिसिया के ला जाओ ना आ, ठीके है हम अबै छी चिंता नहीं करू ना कथी बड़ बहुत खर्चा बर्चा देबै कि हम कोनो डराइ छियै लेकिन ई चीज महंगा पड़तो देखलिए यहाँ के आगू में हमरा धमकी दै है ले चल। अहीं ओकरा समझाइयो ये माय ये घमंड नहीं टूटलू लेकिन नहीं धचिया गोई माई गे माई हम बुझी चली सौतीन के बड़ भला आदमी आइ ने काल ठीक होत लेकिन सौतीन एक नंबर के है अति अब हमरा की करऽ पड़ती ना करै छी हमर भाई है भाई के बजा क आइ मर्दावल हम पठबै छियै